Бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Мин тапшыруы сезне тулысынча үзгәртәчәк. Ә яхшы якка үзгәреш бит ул яңа эмоцияләр. Күзләрдә нур барлыкка килү һәм үзеңнең эшеңдә ниндер аңлатып бирә алмаслык көч тою. Безнең команда сездә бу хис кичерешләрне уятырга әзер. Лениза Черскова, стилист, Диләрә Талипова, стилист, визажист, һәм Илназ Кадыйров, чәчхәвәс стилист. Сәлам, сәлам, Илназ. Сәлам. Дуслар, безнең төп героинябыз Гөлнара үзгәрергә диеп, махсус тапшыруга диеп, Яр Чаллыдан хәтле килде. Менә аның фотосурәтләре. Ничек уйлыйсыз, Гөлнарага ничә яшь? 56-лар дип уйлыйм.
Мин 45 дип уйлыйм. Сез мин аны якыннан күрдем һәм аңа шулай ук 45-47 яшьләр дип уйлаган идем, ә чынлыкта Гөлнарага 50 яшь. 2002 елда ул гаиләсе белән, балалары, ире белән Оренбургтан Яр Чаллыга күченеп кайтканнар. Ну, үзегез аңлыйсыз, эшсезлек, торырга урын юк, ләкин менә бу авыр чорны үткәннән соң, балаларны инде аякка бастырдым дигәндә генә 2010 елда э, Гөлнараның тормыш иптәше, ире, ике баласын, хатынын калдырып, икенче хатынга чыгып киткән. Эй, Аллам, яраткан кешеңнең хыянәте бик авырдыр инде ул. Балалар жәл. Балалар жәл, чынлап та. Ә, ләкин иң кызыгы шунда, ә, күптән түгел генә Гөлнара ә, социаль ипотекага фатир алган һәм күрше подъездда ә, шушы яңа гаиләсе белән аның ире яшәячәк. Менә карагыз әле. Искитмәле.
Әйдәгез, Гөлнараның үзен күреп, үзе белән сөйләшик. Гөлнара, исәнмесез, керегез, без сезне көтәбез. Исәнмесез. Хәерле көннәр, исәнмесез. Утырыгыз монда, утырыгыз бирегә. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер.
Дуслар, әйдәгез, безнең героинябыз белән якыннанрак танышып китик. Халиуллина Гөлнара Рәис кызы. 1967 елның 30 июнендә Оренбург өлкәсе Абдуллин районы Тирес Усман авылында туган. Бузулук финанс техникумында белем алган. Ире Рәүф белән бер авылдан булганнар. Яратышып өйләнешкәннәр. Хәзерге вакытта Гөлнарага акча эшләп тормышны алып барыр өчен бер юлы өч эштә эшләргә туры килә. Ул ике улын тәрбияләп аякка бастырган. Улы Рифатка хәзерге вакытта 23, кечкенә улы Айнурга 19 яшь. Гөлнара ханым, сез ничектер миңа утыргансыз, име? Катып калгансыз. Рәхәтләнеп, иркенләп сулап куегыз, име? Сез монда үзгәрергә дип килдегез. Сез яңача, матур булып кайтып китәргә дип килдегез. Ләкин безгә белергә кирәк, сез ни өчен үзгәрергә телисез? Балаларны үстердем, инде тырыша-тырыша. Хәзер үзем өчен әзрәк яшәр өчен ничектер ниндидер үзгәрешләр хочется. Телим. Балаларны үстердем дисез, име? Авыр булдымы? Авыр.
Авыр булды. Ярчанлы ул бит әле ул вакытта теге наркотиклар заманы, группировкалар заманы. Ой, нык куркыныч булды инде әйе, теге тегендә монда кереп китмәсеннәр дип. Үземә эшләргә дә кирәк, аларны да карарга кирәк. Каядыр тайпылмасыннар дип курыктым инде, нык кайгырдым инде. Ну, вроде әзер җиңеп чыктык ахрысы инде. Менә без фотоларыгызны күрдек, гел сез улларыгыз белән, әйме, монда өчәү, монда өчәү, монда өчәү, гел бергә. Мин үзем дә шулай алар менә әзерләгәндә фотоларны карале мен әйтәм, гел без өчәү икән, өчәү булганбыз. Гел мин алар белән каядыр барадыр инем инде. Беренче сентябрьгә берәр кая, берәр нинди выставкаларга. Димәк, сез икенче ир турында, гаиләгә ниндидер яңа ир-атны кертү турында гомумән уйламадыгыз, әйме? Юк, миңа яшәргә кирәге ничек тә, яшәргә әйләнергә кирәге, акча эшләргә кирәге, ашатырга, киендерергә хотя бы. Үзе турында гомумән уйламаган, күрәсезме? Үзе турында гомумән уйламаган, балаларны ашату, эчертү, эшләү һәм ир-атлар икенче планга калган. Сезнең сеңлегез бар, әйме? Бу абыегызмы? Абый. Абыегыз, әтиегез һәм әниегез, алар исән-саумы? Әти юк инде, әти китте. Ә, әниебез исән-сау әле, Аллага шөкер. Аңа быел 80 яшь тула. Әйдәгез аңа сәлам юллыйк алайса. Әни сәлам. Егетләр, кызлар, сезнең фикерегез. Гөлнара үзенә игътибар бирмәгән, име? Иң беренче чиратта аның өчен балалары булган, гаиләсе булган. Ләкин бүген менә без аны ничек үзгәртә алабыз, дуслар, сез ничегрәк күрәсез аны яңа образда? Минемчә, Гөлнара Сез иллегә күренмисез. Яшьрәкме, олыракмы күренә? Минемчә, олырак, аның киемнәре иске модадан. Димәк, стильне үзгәртсәк әгәр дә, әйме? Күбрәк үзен яратырга кирәк. Хәзер инде балалар үскән, булды, сез аларны үстердегез, көчегезне бирдегез, хәзер чынлап та үзегезне карарга кирәк. Диләрә, Сезнең шундый кашларыгыз элек матур булган, менә бу карточкадан карадык без. Әйе. Подиумдагы кашлар шикелле, алар кая киткән?
Аларны кире кайтарасы иде.
Да, шулай дип уйлыйсызмы? Линиза әйткәнчә, сезне рәтергә кирәк үзегезне яратырга. Сез үзегезне яратсагыз, сезнең без э, Тыштагы кыяфәтне үзгәртәчәкбез һәм сезнең тышкы кыяфәтегез үзгәргәч, сезнең эчке дөньягыз да бары тик үзгәрер дип уйлыйм һәм сезнең бөтен тормышыгыз да әйбәт якка, тагын да әйбәт якка үзгәрер дип уйлыйм. Ә менә Гөлнара, менә бу төскә сез чәчне инде кайчаннан бирле буйыйсыз? мондый караңгы төскә? Бер ун еллаптыр инде. Менә сезнең бу яшьлектәге төсегез сезнең йөзегезгә туры килеп торыр иде, чөнки мондый караңгы төс сезнең күз төпләрегезне тагын да тирәнәйтә. Бик мөлаем ханым, ирегезнең сезне ташлап китүе безнең өчен бик нык сер булып кала ул. Ул миңа мин гашык булдым, мәхәббәт нәрсә икәнен белдем, диде. Вот шундый гашык булгандыр инде. Беләсезме, ирегез ни өчен киткән, нәрсә булган, кемдә гаеп? Минемчә, безгә хәзер моны э, сөйләп, анализлап утырырга кирәкми. Менә ул булган сезнең тормышыгызда, булды ул киткән, ул сезнең тормышыгызда юк. Безгә ишек ябып куярга кирәк тә, һәм яңа тормышка ишекләрне ачырга кирәк. Яңача карарга кирәк бу дөньяга. Шакира, сез үзгәрергә әзерме? Әзер.
Үзгәрәбез алайса.
Хәзердән үк үзгәреш этапларын

Тәмәке тартучы хатын-кызларның бит тиресендәге җыерчыклар тартмаучыларныкына караганда ун тапкыр артыграк була. Бүген безнең төп героинябыз Гөлнара ханыма аппаратлы косметология сеансын ясаячакбыз. Эльвира, менә сиңа аппаратың. Ул бик куркынычка, пычакка ошап тора, аңладып кит әле нәрсә эшлибез без бүген. Безнең героиняның тиресе майлы, шуңа күрә без бүген Ультратавышлы лифтинг ясыйбыз. Ул бит тиресен яңарта һәм җыерчыкларны бетерә. Ул бит тиресенең өске өлешен өлешенә стимуляция ясый һәм коллаген белән эластан белән баета. Гөлнара ханым, бу сүзләр ишеткәнегез бар ме? Коллаген, эластан белән баета. Менә мондый аппарат күргәнегез бар ул аша эшли. Телевизордан гына күргәнем бар, я. Бер дә ясатканым юк андый нәрсә. Бернинди пилинглар, бернинди менә монда уколлар, ботокслар эшләткәнегез юк. Юк, юк. Куркасызмы? Ну, юк, куркмыйм. Сез беләсез, мин сезгә ышанам. Әлбәттә. Сез бүген беләсезме, без э, төшерәбез, без күрсәтәбез, ә сез бүген тулысынча ял итегез, ярыймы? Рәхәтләнеп ял итегез, Хәзер Эльвира барысын да эшләр, мин дә комачау итмим. Ярты сәгатьтән соң без сезнең белән очрашырбыз алай булса. Бит тиресен югары ешлыкта эшләүче ультратавышлы дулкыннар ярдәмендә чистарту аппаратлы косметология рәтенә керә. Мондый төр чистарту кулланганда ультратавышлы дулкыннар тиренең икенче Өченче катламнарына үтеп кереп, кан йөришен яхшыртып җибәрә. Матдәләр алмашы процессын тизләтә. Нәтиҗәдә коллагенның күп итеп бүленеп чыгуына китерә. Һәм шуның аркасында тире чистарып, яшәреп китә. Ультратавышлы дулкыннар белән чистарту кайсы очракта киңәш ителә? Бит тиресе бик коры булган очракта. Бит тиресенең төсе начар булганда. Бит тиресендә кара нокталар, бетчәләр барлыкка килгәндә. Косметологиядә бу процедура иң еш үткәрелә торган процедураларның берсе булып санала. Ярты сәгать вакыт узып китте һәм без косметология кабинетыннан маникюр, педикюр процедурасына күчәбез. Гөлнара ханым, ничек хәлләрегез? Әйбәт.
Битләрегез ничек тоя үзен? Бик әйбәт. Ошадымы сезгә?
Ошады, бик ошады.
Бигрәк тә кайсы җир ошады? Нәрсәсе? Барысы да рәхәт булды. Рәхәт булды. Ял итеп кенә яттым. Ә маникюр педикюрга килгәндә сез бу процедураны ничаклы еш ясыйсыз? Педикюрны ясатканым юк. Маникюрны күптән ясатканым юк. Ә нинди төсләргә өстенлек бирәсез? Нейтраль төсләргә, пастельный рак шундый. Күзгә бәрелми торган төсле. Әйе. Ә кара төскә ничек карыйсыз? Бик килешә сиңа, Гөлназ. Ә сезгә?
Бәлки миңа да килешер. Минемчә килешер иде.
Гөлнара ханым, менә сез э, тиешле күңелегезгә ошый торган палитра сайлыйдыгыз. Монда әле бөтен төсләр дә юк, хәзер тагын өстәрбез, әйме? Ә мин киттем Ильяс белән краскалар әзерли торам. Бүгенге көндә педикюр процедурасын тәкъдим итүчеләр бихисап. Салоннар, зур сәүдә үзәкләре, хәтта мондый эш белән үз өйләренә чакырып хезмәт күрсәтеп акча эшләүчеләр дә бар. Гель-лак белән буялган педикюр ясату ничә сумга төшә соң? Без берничә шәһәрне алып чагыштырып карарга булдык. Мәскәүдә бу хезмәт өчен 2000 сумнан алып, 4000 сумнар тирәсе чыгарып бирергә кирәк булачак. Бик югары сыйфатлы аерым вип салоннар, педикюр ясап, гель-лак белән буяр өчен 15-20 мең сум акча ала хәтта. Казанда маникюр ясатып, гель-лак белән буяту уртача алганда 1000 ярымнан 2000 ярым тирәсендә тибрәлә. Әлмәттә уртача бәя шулай ук Казанныкыннан әллә ни аерылмый. 1200 сумнан 2000 ярымга кадәр. Ә иң арзан педикюр район үзәкләрендә булып чыкты. Мәсәлән, Кукмарада педикюрның бәясе нибары 600 сум тирәсе икән. Яхшы кәеф өчен күп кирәкме? Әлбәттә, юк. Хатын-кызның тырнагын буяп җибәрү дә аның йөзендә елмаю барлыкка китерә ала. Инде Гөлнара ханымны без хәзер чәч хәвәс Илназ Кадыровка алып килдек. Э, дуслар, ничегрәк күрәсез Гөлнара ханымны, чәчен ниндигә үзгәртергә кирәк? Кайсы якка? Минемчә, Гөлнарга кыска чәч кирәк. Ә мин куркам, менә бар бит әле теге чәчне алалар да кисеп аталар күпчелек хатын-кызлар, әйме? Теге уңайлы булсын, рәхәт булсын өчен теге әз генә калаларның башында чәчү. Креатив түгел, әмма киресенчә теге шундый гади прическа дип әйтик. Ул бик гадигә әйләнеп калмас микән? Калмастыр, чөнки без әле бит төсне үзгәртәбез. Ә син нинди төс? Аның күзләре шундый якты булганга күрә, ачык булганга күрә, шуңа күрә яктырак әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Мондый төс?
Блондин күк түгел. Әлбәттә, без әлегә инде Бөтен серләребезне дә ачып бетермәйек инде. Гөлнара ханым, сез куркасызмы?
Юк. Нәрсә, курыкмаганлыгыгыз йөзегезгә чыккан. Утырга шулай итеп рәхәтләнеп, мин сезгә ышанам дип утыра һәм дөрес эшли дә. Чөнки чын профессионаллар командасы үз эшләрен башкара. Инде хәзер Гөлнара ханым, гомумән көзгедән борылып куйыйк, әйме, нәрсә эшлисез сез? Күрмәячәксез. Ә без барысын да күзәтеп торырбыз. Гөлнара ханым, яшь бару нәтиҗәсендә әзрәк йөзнең формасы үзгәреп киткән. Ул менә яссы, камил формада. Шуңа күрә инде без э, стрижка белән э, йөзнең э, формасына да, төзелешенә дә ниндидер яңалыклар, төзәтмәләр кертербез һәм бит тиресенең җылылыгын, салкынлыгын билгеләү өчен менә шушы ак кәгазь безнең ярдәмгә килә инде. Кәгазь битен битнең бер ягына куябыз һәм карыйбыз. Безнең җылы төс булса, битнең тиресе сарырак төскә керә. Салкын төстә булса, безнең ул зәңгәр суырак төстә. Менә мин күрәм, ничектер шушы ак кәгазь нәтиҗәсендә Ә, ниндидер зәңгәр суырак төскә керде. Шуңа күрә сезгә салкынрак, ә, шундый ә, сөтле, шоколад төсләре ә, яхшырак булыр иде. Шулай ук менә ә, күзегезнең үз төсегезгә дә игътибар бирсәк, без ниндидер яшькелт, соры, шундый ә, саргылт, шундый

Илназ нигә шулай озак мәтәшә микән дип аның янына кереп карасам, монда җәмәгать тулысынча чәч төсе үзгәргән. Илназ, син безгә нинди төс эшләп бирәсең, ә? Без бит натураль дип э, сөйләшкән идек. Бу бит Гөлназ әле төс түгел, бу безнең очсызлы кибет краскасының пычрагы гына. Без шуны юып чыгардык. Әле без бу теге ахыргача эшләнелеп бетелгән төс түгел. Әле моңа хәзер төс буялачак. Әйе, төс әйе. Ә бу чәчне бозмыймы менә шулай кибет краскасы менә шулай юып төшерү һәм чәчләрне Э, шул э, буяудан арындыру менә үзең тотып кара чәчнең төзелеше шуның кадәрле йомшак миңа калса тагын да э, яхшыланды чәчләр тернәкләнеп китте гөлнара ханымга шокта утыра нәрсә анда минем башымда ул үзен күрми ләкин бик күрергә тели бик күрергә тели әйдәгез без кием сайлый торыйк ә сезгә бар тик уңышлар телибез уңышлар рәхмәт Ильяс биттеме? Хәзер хәзер Гөлназ бетә, бетә, бер секунд. Инде инде бетте дип әйтә алабызмы? Тәмам дип. Ильназ һәрбер чәч бөртеген идеаль рәвештә яткырырга тели һәм менә шулай идеаль рәвешкә җиткерәбез диеп, без инде 4 сәгать хәзер э, Гөлнараны көтеп утырабыз. Ни өчен? Чөнки башта без аның караңгы кызгылт чәч буявын юып төшердек. Аннан соң саргайттык. Хәйме коточкыч булган мин башта бик курыктым. Ә аннан соң инде хәзер без э, шушындый э, чәч төсе керттек. Гөлнара ханым, арадыгызмы? Кертәм әле, тизрәк үзегезне күрәсегез киләме? Күрәсем килә үземне. Инде беләсезме, хәзер безгә э, мейк-ап этабын үтәсе калды, ягъни бизәндерәбез сезне, ә аннан соң инде көзгегә таба барабыз. Булдымы? Әйдәгез, киттек, Илназ, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт, Илназга рәхмәт. Диләрә, син безне зарыгып көткәнсеңдер. Көтә-көтә инде без арыдык, ләкин сезгә, Гөлнара, без хәзер шундый э, әле генә йокыдан торган, э, рәхәтләнеп ял иткән кыяфәт ясарбыз. Тоннар ярдәмендә, кремнар ярдәмендә бизәнергә әзердер бит? Теге минем әбием әйтмешли, э, бизәнгән бит бит төсле, бизәнмәгән Үзегез беләсез нәрсә төсле, шуңа күрә әйдәгез, э, бизәник. Гөлнараны, Диләрә, без синең кулларыңа тапшырабыз. Рәхим итеп, бизәндерә башла. Әйе, Гөлнара, мин хәзер сезне бизи башлармын һәм э, ылыгаеп бара торган э, бит тиресе турында, э, ничек а- андый биткә макияж ясарга, мин сезгә киңәшләр бирермен. Ылгай бара торган бит э, тора-бара ул кырый башлый. Шуңа күрә анарга дымландыра торган һәм майландыра торган база яисә кремнар кулланырга кирәк. Һәм тональный крем сайлаганда шулай ук э, дымландыра торган тональный крем кирәк һәм ул бераз сыеграк булырга тиеш, чөнки сез куерак тональный крем сайласагыз, ул маска шикелле битегезгә ятачак һәм сезнең булган бөтен җыерчыкларны э, күп итеп күрсәтәчәк. Һәм еллар үткән саен бөтен биттәге линиялар алар аска табын карый башлыйлар, шуңа күрә без аларны югары күтәрәбез. Мисал, ирендәге линияларны һәм күз төптәге, э, күз крыладагы линияларны тоже югары күрсәтәбез. ирен помадалары турында сөйләп китсәк алар алсу төсле булса әйбәтрәк һәм без э, күзгә акцентны күбрәк ясыйбыз

Гөлнара ханым, ниһаять, берничә секундтан соң сез көзгегә карап, яңа кешене күрә алачаксыз. Үзегезгә карап, ышаныч көче белән мин дип әйтә алачаксыз. Сез әзерме? Әйе, әзер. Инде күптән әзер. Әйе, Ачыгыз инде, күрәсем ачыгыз. килә. Дуслар, бисмиллахи рахмани рахим. Өр-яңа, Гөлнара, менә нинди ул.
Минме бу? Ну ничек, ошыймы?
Ошый.
Үзегезне таныйсызмы?
Икенче мин.
Бөтенләй икенче.
Танып бетермим.
Бөтенләй икенче, шулай бит? Әйе. Ә прическа, ә чәч, ә күзләр! Искиткеч бит, ә?
Бизнес-леди әйләндегез. Мин сезләр юк, сүз таба алмыйм.

Лениза, сәлам! Ниһаять, без синең яңадан килеп җиттек. Гөлнара әзер, хәзер инде аңа матур-матур күлмәкләр киертәсе генә калды. Нәрсәләр әзерләп куйдың безгә? Мода яшьләр өчен генә түгел. Шундый күп трендлар, шул трендлар белән эксперимент ясарга. Нәрсәдән башлыйбыз, кайсы образны тәкъдим итәсең син безгә? Классический костюм, спортивный элементлар белән. Кинога барсагыз да, Ә, Театрга киеп барырга да була әлеге кәчтүм чалбарны. Икенче образ уллары өчен. Уллары өчен?
Бу теге яңгыр яуганда киеп куя торган плащка ошап тора, име? Бу шундый яңа модный акцентлар. Урамда, паркта йөргәндә, Әйе. мәсәлән, име? Эт алып җибәрәсез. Этегез белән урамга чыгасыз, махсус куртка өчен. Путешествиеләр өчен. Әйе, кайда булса э, киеп бара аласыз, име? Чаллыдан Казанга, Казаннан Чаллыга. Соңгы а, образ менә шундый коктейль күлмәге. А, О, Мондый а, миңа булсын. күлмәк белән сез а, кичке бәйрәмнәренә барасыз һәм а, дуслар белән очрашырга ярый. Яңа Әйе. ира дуслар табарга да була Әйе. мондый күлмәк белән, димем.
50-дә әле тормыш башлана гына. 50 ул олыгаю һәм картлык түгел. Һәм моның шулай икәнлеген без сезгә бүген исбатларбыз. Гөлнара ханым, сез менә барыгыз киеп карагыз барысын да. Ә без э, бирегә Ильназ белән Диләрәне чакырыйк. Хөрмәтле э, тамашачылар, берничә мизгелдән без Гөлнараны яңа образларда күрә алырбыз. Димәк, Гөлнара иң беренче образны тәкъдим итәргә әзер. Гөлнара, чыгыз бирегә.
Минемчә бик модный хатын булган. Әй, күзекләр дә киеп каш бирә. Хәтәр, имеш, алдашла дип әйтәләр бит. Хәтәр хатын шундый. Заманча.
Заманча. Сезгә хәзер Бентли кирәк. Бу бик универсальный костюм, дим, кунакка да. Э, Тапшыру башындагы Гөлнара түгел инде, шулай бит? Юк. Юк. Бөтенләй икенче, бомба. Юк, ә сез сизәсезме, әйме, теге күлмәкләрен киеп, караңгы чәчтә, ул менә басынкы килеш басып торадыр, әйме, ничектер тормыш баскан иде. Ә монда чәчләр җиңеләеп китте. Э, җилкәләр э, э, ачылып китте. Тез булып күренеп тора әллә каян, әйме, үзе елмая. Ну, күренеп тора инде, чынлап та үзгәреш. Яхшы якка, һәм без моны күрәбез, без моны тоябыз. Икенче образ безнең тамашачыларыбызга сәеррәк булып тоелырга мөмкин, ләкин әлеге образ заманча э, һәм хәзер безгә Гөлнара әлеге образны күрсәтер. Гөлнара, без сезне көтәбез. Опа! Ә сезгә ошый, ә мин күрәм, сез ничек тә иркен чыктыгыз, рәхәт кенә атлап. Димәк, аяк киеме уңайлымы? Кулыгызны кесәгә тыгып куйгансыз. Лениза Гөлнара бу плащны кая киячәк? Яңа сәяхәтләр көтә Гөлнараны. Без инде сезне Европага җибәрәбез, күрәсезме? Ә әлеге путевканы сезгә Илназ алып бирер. Юк, алла бирсә, без бит башта киендердек, әйме? Ә, үзгәртте Гөлнараны. Ә, юллама алып бирүчесе аннан соң табылачак. Кайда син? Кайда син Гөлнараның сөйгән яры? Өченче образны киенәбезме? Сез киенә торыгыз, ә без сезнең туганнарыгызны дәшеп бирергә. Абыйсының бер туган абыйсының ике кызы Ләйлә, Гөлназ һәм Гөлназның тормыш иптәше Стас. Исәнмесез. Чәчәкләр белән. Сез э, яңа Гөлнараны күрергә әзерме? әзер бик шибәдер дип көтәбез инде ул безнең былай да бик матур бик шибәр апа әйе бабам бигрәк матур прическасына күзләренә карагыз шикарная женщина син теге кинодагы Актрисалар кебекләр. Чәчләре шундый матур. Күренегез инде борылыгыз, әйе, чәчләрегезне күрсәтегез. Менә бит, менә, менә, менә. О.
Каблуклар, үкчәле туфлиләр, ә? Шикарно.
Син бик матур, Гөлнара апа, бик матур образ, бик килешә сиңа. Гөлнара ханым, без чын күңелдән сезне яңа образыгыз белән котлыйбыз. Бу чәчәкләр сезгә кабул итеп алыгыз. Менә әйдәгез әле хәзер камерага карап, мин диеп әйтеп карагыз әле. Мин.
Ә тагын да мин ныклабрак.
Бу мин. Бу мин.
Менә шулай. Мин мондыйны көтмәгән идем. Берсен генә әйткәндә, ну үзгәреш, үзгәреш, ниндидер үзгәреш. Ну күз алдына китермәгән булганмындыр бәлки. Була юк дип уйламаган идем. Ну миңа бик ошый. Без сездән э, бүген э, министр хатыны ясадык, әйме? Хәзер министрың гына табасы калды. Шуңа күрә хөрмәтле ир-атлар, әгәр дә Гөлнара сезнең күңелегезгә хуш килгән икән, языгыз безгә. Без сезне таныштырырбыз. Дуслар, бүгенге образ яңа мин